Алтын Урда заманнары искә төшеп китә. Без аны хәтерләмәсәк тә, безнең каныбызда шулай бит инде ул, аны эшләтергә кирәк. Иншалла, Аллаһ Тәгалә инде безнең очрашуларыбызны хәерле бәрәкәтле кылсын. Аллаһ Тәгаләнең сүзен сөйләргә, Аллаһ Тәгаләне искә алырга, Аллаһ Тәгаләгә якынаерга, гыйлемебезне арттырырга дип бүген инде җыелдык. Бөтенебезгә дә таныш булган, бөтенебез дә белгән теманы сайладык бүген. Ул да булса, ахирәт турында бераз сөйләшү. Ахирәт турында искә төшерү ни өчен дигәндә, э, бер караганда и без инде мөселманнар, ахирәткә ышанабыз, теге дөнья дибез, сөйләшәбез. Ләкин кай вакытта үзебезнең үз үзебезнең тотышыбызга карасак, тормыш рәвешебезгә карасак ышанмаган кебек. Бер дә ышанмаган кебек, ахирәт турында уйламаган кебек, ахирәт турында оныткан кебек шулай бит. Ни өчен дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сәхабәләргә дә искә төшерә торган булган. Аларның, мәсәлән, берсендә килеп утырганнарын күреп, мин белгәнне белсәгез ди, сез күбрәк елар идегез, әзрәк киләр идегез ди. Ягъни без кайвакытта менә шушы тормышыбызның Матур чакларын күреп, кызыклы вакытларын күреп, тәмле ризыкларына кызыгып шулай бит. Балаларыбызның уйнаганнарын күреп, кояшның яктылыгын күреп, онытылып китәбез. Һәм дә инде шушылай мәңге булыр, гомергә шушылай булыр, бер нәрсә үзгәрмәс дип уйлыйбыз. Шуның өчен дә ахирәт турында искә төшереп тормыйча булмый. Һәрвакыт искә төшереп торырга кирәк. Инде минем сөйләгәнем бар шулай. Берсендә бер э, хатын кызга э, хатын кыз инде миннән олырак иде ул э, шулай сөйләдем ахирәт турында сәнә шул аллаһ тәгалә мәйтәм бар үлгәчтен аның янына барабыз җавап бирәбез бөтенебез дә килеп басабыз һәм шулай шулай шулай дип һәм бу хатын кыз әйтә хәзрәт ди сезнең сөйләгән сүзләр дөресме ди әйтәм дөрес мәйтәм ник шикләнәсез но сезнең бит муллалар үзләрен шулай тоталар ди Ахирәткә ышанмаган кебек, ди. Әгәр дә, ди, алар шушы, шушы гыйлемне белә торып, үзләрен шулай тоталар икән, ди, димәк бит алар безгә ялганлыйлар, ди. Димәк, ахирәт юк ул, ди. Сез ялганлыйсыз безне, ди. Әгәр дә сез моңа ышансагыз, ди, үзегезне сез алай тотмас идегез, ди, муллалар, ди. Ул инде кайбер муллаларның шушы э, ишетеп, белеп, үзләрен ничек тотканнарын, ул вакытта Әзрәк шаулап алган иде. Телевидениедә дә, газеттә дә, нидә дә теге анда мөфти сайлаулары иде. Шулай шуларны инде ишетеп алганнан соң, ул шундый нәтиҗәгә килгән. Уйлап карагыз әле, шулай бит. Шуңа күрә дә әйтәм бит, кай вакытта безнең үз-үзебезнең тотышыбызны карасак, ышанмаганда кебек килеп чыга. Хәтта әле теге э, шушы муллалардан да, я булмаса анда Намаз укып иргән кешеләр дә үзләрен ахирәткә ышанмаган кебек тотырга мөмкиннәр. Менә шуның өчен дә ахирәт турында искә төшермичә булмый, мөхтәрәм кардәшләр. Иң беренче чиратта инде Аллаһ Тәгаләнең шушы сүзләренә карап китсәк, Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим.

Туры юлга баскан насаралар, саби, сабаилар дигән халык бар. Алар насара да түгел, яхуд та түгел. Алар инде бер Аллага ышаналар, әмма аларның диннәре бераз аерылып тора. Алар үзләрен Яхия галәйһиссәламнән дип атыйлар. Менә шушы Аллаһы Тәгаләгә һәм ахирәт гомеренә иман китергәннәр ди. ахирәт тормышына иман китергәннәр. Болар һәм изге гамәл кылганнар, боларның әҗерләре Раббыларында, Аллаһ Тәгалә аларны әҗерләүче, һәм алар курку белмәсләр, һәм бер вакытта да инде хәсрәт күрмәсләр, борчу күрмәсләр ди. Менә моннан күргәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, ахирәткә ышану, беренчедән, бу безнеке генә түгел. Мөселманнарның гына сүзе генә түгел бу. Безгә кадәр булган бөтен пәйгамбәрләр дә ахирәт турында сөйләгәннәр. 124 мең пәйгамбәр. Алар бөтенесе дә Алла турында, ахирәт турында сөйләгәннәр. Чөнки бит ахирәтне барып күргән кеше юк. Иң беренче мәсьәлә, бармы ул ахирәт, юкмы? Әлбәттә, берәр фән кешесенә сөйләсәң, атеистка, ул әйтә, Ну, җәмәгать ди, безгә ди нәрсә кирәк? Доказательство. Дәлил кирәк. Күрсәтегез инде. Нинди дәлилегез бар соң сезнең? Без бит сөйлибез, үләсең дә шунда китәсең. Ага. Кая китәсең? Нәрсә ул? Аңлат безгә диләр, шулай бит. Әмма без инде нишли алабыз? Тотып күрсәтә алмыйбыз аны. Чөнки теге дөньядан кайткан кешеләр юк. Алар безгә шулай ди. Тегеннән кайткан кеше юк ди. Кайтып Теге дөнья турында сөйләгән кешеләр юк, ди алар әйтә. Безнең дәлилебез, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче чиратта, әлбәттә, хәбәр. Хәбәр, нәбә. Нәрсә? Нәби дигән сүз, ул хәбәр алып килүче кеше. Нәби, пәйгамбәр дибез без, шулай бит. Мәсәлән, расул дигән сүз бар, ул илче. Аллаһтан килгән илче. Нәби, ул нәбә сүзеннән алынган, хәбәр, хәбәр алып килүче. Иң беренчесе, безнең бар хәбәребез кемнән? Пәйгамбәрләрдән. 124 мең пәйгамбәр бер үк сүзне сөйлиләр. Алла бар, Алла бер һәм ахирәт дөньясы бар. Шуңа күрә дә без аларның шушы әйткән сүзләренә ышанабыз. Бу пәйгамбәрләр Күбесе бер-берсен күрмәгәннәр. Әгәр әйтеп, әйтеп булыр иде, мәсәлән, алар каядыр инде бергә җыелалар, бер-берсеннән мәгълүмат алганнар дип, шулай бит. Бер-берсен күрмәгән пәйгамбәрләрдә алар шуның турында сөйлиләр. Мәсәлән, Мөхәммәд пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламне гаеплиләр нәрсәдә? Христиан һәм яһуд диненнән белем алып сөйләгән безгә диләр. Христиан һәм яһүдләрне кабатлый юллый, аларның хикәяләрен, алар, аларның бер Аллага шануларын һәм пәйгамбәрләр тарихын ди. Ләкин безнең та, бар тагын хәбәребез нинди? Дәлилебез пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям гомерендә насаралар, христианнар һәм яһүдләр белән аралашмаган һәм аларның тормышларын өйрәнмәгән. Безнең моңа катгый дәлилебез бар. Ә апа безнең оппонентларның атеистларның фараз гына бар, шуннан өйрәнгән булырга мөмкин дигән. Бу фараз гына, ә безнең бар дәлилләребез, безнең галимнәребез пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең тормышын адым саен язып барганнар. Адым саен әйтәләр. Бер пәйгамбәрнең дә тормышы алай билгеле түгел, Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнеке кебек. Бер пәйгамбәр турында да алай тәфсилләп сөйли алмыйлар. Иң якын пәйгамбәр Гайсә галәйһиссәлам, аның турында да төгәл белмиләр, аның кайчан туганын да белмиләр хәтта. Менә аның туган көнен бәйрәм итәләр кыш көне. Ләкин ул кыш көне тумаган. Бу ялган. Сатурналия дигән э, мәҗүси бәйрәм белән бәйләп, аның туган көнен шуңа шул көнне бәйрәм итәләр. Ул мәҗүси бәйрәм. Мәҗүси Алланың Сатурнның бәйрәм көне ул. Э, Гыйса галәйһиссәламнеке түгел. Төгәл белмиләр берсе дә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның туган елы да, туган айы да билгеле. Шулай бит, кая туганы да билгеле. Аның тормышы безгә билгеле. Шуңа күрә дә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында без әйтә алабыз, ул христианнардан һәм яһүдләрдән белем алмаган. Әмма Аллаһ Тәгалә турында, ахирәт турында сөйли. Шулай ук христиан һәм яһүд чыганакларында, шул ук Библиядә ахирәт турында аның кадәр белем юк. Иң яхшы мәгълүмат бирелә ахирәт турында ислам динендә. Һәрбер адымың тәфсирләп язылган, тәфсилләп язылган ахирәт тормышы турында. Җан бирүдән башлап, кешенең менә җаны ничек чыга, ничек чыга башлый кешенең җаны, фәрештәләр килә, җанны алалар, шулай бит. Яхшы кеше булса, чиста, пөхтә, хуш исле кәфенлеккә терәләр, күкләргә алып менәләр, Андагы күкләрнең ишекләрен шакыйлар, рөхсәт алып, өскә менеп китәләр. Начар кеше булса, җанын газаплап алалар, сасы кәфенлеккә терәләр һәм күккә менгәннән соң рөхсәт булмый менергә. Өстән җиргә алып ташлыйлар. Шапылдап җиргә килеп төшә. Менә шушы мәгълүматтан алып, кешенең җәннәткә кергәнчегә кадәр һәм җәннәттәге ашаган ризыклары, яшәгән йортлары, хатыннары, дуслары турындагы бөтен мәгълүмат, хәтта аяк астында нәрсә бар икәне дә билгеле. Энҗе-мәрҗәнгә басып йөргәне билгеле, кешенең аяк астындагы шафран белән бизәлгән туфрак җир икәне билгеле. Шулай мондагы кебек җир түгел, пычрак түгел анда. Шушы мәгълүматлар бөтенесе билгеле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуның турында хәбәр итә. Бүтән бер нинди диндә дә мондый мәгълүмат юк. Ул юк Тәуратта да, ул юк Инҗилдә дә. Шуңа күрә дә бу мәгълүматларны, мөхтәрәм кардәшләр, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белә ала бары тик Аллаһы Тәгаләдән. Хәтта яһүдләр килеп сынап карыйлар бит аны, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне. Нәрсә диләр? Җәннәткә кергәннән соң кеше беренче булып нәрсәне ашый диләр? Нинди ризык ашый диләр? Аны яһүдтән башка беркем белмәгән бу белемне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Китнең бавырын ашыйлар ди башта ди. Китнең бавырын бирәләр ди җәннәткә кергән кешегә беренче булып ди, беренче ризык итеп ди. Яһүдләр аңлап алалар. Моны яһүдтән башка беркем белми бу мәгълүматны. Алар аңлап ала, бу ниндидер китап кына укыган кеше түгел, ә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм укый да белмәгән. Бу каян алган бу мәгълүматны, бу белемне? Ул шаккатмалы белем шул ай бит. Шуңа күрә дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм менә шушы ахирәт гыйлемен инде ала Аллаһ Тәгаләдән һәм тәфсилләп безгә бөтенесен дә аңлатып бирә. Шуның өчен дә бары тик безнең шушы ислам динендә тегәл тәфсилләп менә болар бөтенесе дә аңлатылган. Инде мөхтәрәм кардәшләр, димәк, Аллаһ Тәгалә Безгә шушы пәйгамбәрләрдән хәбәрне иңдерде, ахирәт турында. Һәм нәрсә диде? Ышаныгыз шуларга диде. Без ул пәйгамбәрләрне монда килгәч инде алдакчы дип әйтә алабызмы? Алабыз. Без килгән бер кешегә ышанырга, ышанмаска хакыбыз бар. Ышанма, Аллаһ Тәгалә безгә әйтми шулай ук, ышаныгыз бөтен кешегә дип. Менә хәбер кеше килеп керә дә ишекне ачып, мин пәйгамбәр ди. Без нәрсә, юләләнеп ярар дип кабул итәргә тиешме аны? Юк, әлбәттә. Хәр бер пигамбәрнең пигамбәрлегенә дәлиле булган, аларның тормыш рәвеше, аларның гомерендә дә алдамаган хаклыкка омтылулары, аларның байлык җимаулары, хәтта аларның менә шушы кешеләрдән бер нәрсә өмет итмәве, Чөнки аларның һәрберсе дә әйткән нәрсә дигәннәр? Ин әҗрия илля галяллах. Минем әҗерем Аллаһы Тәгаләдә дигәннәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә килеп әйтәләр. Мәсәлән, атеистлар шулай ди. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм өметләнә ди байлык җыярга ди. Аңа кирәк байлык ди. Аның аңаның ди патша буласы килә гарәпләрнең ди. Шуңа күрә уйлап чыгара ул бер дин ди, гарәпләргә хуҗа булырга ди. Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи әле башланган вакытта шушы вазыйфасын килеп әйтәләр, нәрсә диләр? Телисеңме, без сине гарәпләрнең патшасы итәбез ди. Телисеңме, без сиңа иң матур хатыннарны бирәбез ди. Гарәпләр арасында ди. Телисеңме, без сине гарәпләр арасында иң бай кеше итәбез ди. Ләкин бер генә үтенечебез бар. Ташла бу динеңне ди. Димәк, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әле шушы эшен башлаган вакытта, дәгъватны башлаган вакытта инде нәтиҗәгә ирешкән булырга мөмкин иде. Ул вакытта ук патша булырга, бай булырга, иң матур хатыннарны үзенә җыерга да, рәхәтләнеп яшәргә мөмкин иде. Ләкин нәрсә диде пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм? Юк ди, минем максатым ул түгел ди. Бер ягыма кояшны, бер ягыма айны салсагыз да, мин бу эшемнән туктамыйм ди. Шуңа күрә дә имансызларның атеистларның әйткән сүзләре пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы әйберләргә омтылган диюләре хакыйкатькә туры килми. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм димәк, бу мәгълүматны кешедән урламаган, Шулай ук ул аны кешедән нәрсәдер өмет итеп әйтмәгән. Димәк, нәрсә өчен әйтелгән хәбәрләр, хәбәр соң бу? Бу безне коткарыр өчен әйтелгән хәбәр. Безгә киләчәктә җәннәт белән безне сөендерер өчен, шунда керергә юлны күрсәтер өчен әйтелгән хәбәр. Чөнки бу хәбәрдән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләмгә бернинди файда юк. Бернинди файда юк бу хәбәрдән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм мәсәлән Коръәни Кәримдә хәтта Гайсә галәйһиссәламнең әнисен мактый. Әгәр дә Коръән аның сүзе булса, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм Гайсә галәйһиссәламнең әнисен мактый. Аның әнисе хөрмәтенә аерым сүрә бар, Мәрьям дигән. Ә нишләп соң ул үзенең әнисе хөрмәтенә бер аять тә китерә алмый? әгәр дә Коръәнне үзе язган булса? Нишләп соң ул үзенең әнисенә дога да кыла алмый? Әгәр дә бу динне үзе уйлап чыгарган булса. Шуңа күрә дә монда бернинди аңлатма юк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи нәрсәдер өмет иткән, файда өмет иткән дигән аңлатма юк. Монда бер генә аңлатма мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә яхшылык тели, безне коткарырга тели.

Шуңа алар бит менә идәнигә йөриләр, аларны күргәнегез бардыр инде, шулай бит, китап тотып. Аларның китаплары да кызык, татарча язылган изге китап дигән. Инҗил димәгән. Инҗил дисә, аны татар кеше салмый. Коръән дә түгел ул шулай бит. Ничәгә нәрсә дигәннәр? Изге китап дип тоттыралар. Кеше ала да, бу инде берәр ислам дине белән бәйле китаптыр инде дип алып куя. Югарыга алып куя мескин. Чөнки ул динне хөрмәт итә, әмма Коръән белән изге китап дигән сүзләрне, Инҗилне аермый. Шуңа күрә алып куя ул аны мескен, тыгып куя кереп. Әмма моның Коръәнгә бернинди катнашы да юк. Алар ахирәткә ышанмыйлар. Алар әйтә, безнең бөтен бәхет шушы дөньяда, ди. Кеше әйбәт кеше булса, ди, Аллага ышанса, бу дөньяда әйбәт яшиячәк, ди. Әгәр кеше начар булса, Аллага ышанмаса, бу дөньяда начар яшиячәк. Җәннәт белән җәһәннәм шул, ди. Үләсең дә бетәсең, ди. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, элек яхүдләр арасында да шундый кешеләр булганнар, бу иегабислар яңа кеше түгел алар. Гайсә галәйһиссәламнең килүнең бер сәбәбе яхүдләргә ахирәт турында искә төшерү. Ул бит килмәгән шәригатьне үзгәртергә. Гайсә галәйһиссәлам әйтә шулай бит, мин ди үзгәртергә килмәдем ди. Мин Муса галәйһиссәлам шәригатен раслыйм ди. Әмма Мин килдем сезгә искә төшерергә, шулай бит. Нәрсә турында искә төшерергә? Аллага ышаналар яхүтләр. Әмма ахирәтне искә төшерергә килә Гайсә галәйһиссәлам. Аның шундый вазыйфасы була пәйгамбәр буларак. Оныта башлыйлар. Гакыйдасында яхүтләрнең китек була. Һәм аларга шушыны искә төшерергә килә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу башка диннәрдә дә моның турында белемебез бар. Ахират бар кемнәрдә дә? Индусларда да бар ахирәт. Менә күп кеше уйлый, индусларның диннәре нинди ди. Үләсең дә, теге дөньяга барасың. Аннан соң яңадан кайтасың монда, башка бер тереклек образында. Ягъни реинкарнациягә ышаналар алар, шулай бит? Ишеткәнегез бармы реинкарнация турында? Аны кай, кайбер мондагы безнең теге татар кешеләр дә шулай сөйлиләр. Безнең җаныбыз ди тегендә бара, кайта ди, аның ди дәлилләре бар дип сөйлиләр. Элек менә гәзиттә бик язалар иде аның турында. Кечкенә генә бала үзенең элеккеге тормышы турында сөйли дип. Кайчандыр солдат булган икән, шулай шулай дип сөйли, төп төп тегәл сөйли ди. Бу аның хәтере түгел, бу шайтан шулай бутый. Шайтан бутый. Кай вакытта Шулай кешеләр тикшерүчеләр дә бар анда. Кешегә карап, син элеккеге тормышыңда шул булгансың, син шул булгансың, син шул булгансың диючеләр бар. Андый кешеләр дә бар. Шулай иттереп ялканга кертүчеләр. Ләкин индусларның реинкарнацияләре гына түгел, индусларда шулай ук җәннәт дигән әйбер дә бар. Нәрсә дип атала аларның җәннәтләре? Ишеткәнегез бар шул сүзне? Нирвана дип атала. Нирвана. Алар нирванага кайчан китәләр? Бу дөнья индусларның максаты бу дөньяга кире кайту түгел, киресенчә кайтмаска. Ә бу дөньяга кайтмас өчен алар тормышны идеаль рәвештә яшәргә тиеш. Кайтасың бары тик тормышың идеаль булмаса. Мәсәлән, син эт булып килдең бу дөньяга, но син идеальный булмадың, хуҗаңны тешләдең анда, тегендә монда песи итеп йөрдең. Шуннан соң син кире кайтасың, бака булып. Но син идеальный бака булып яшәсәң, кайтмыйсың, кайтмыйсың аннан соң. Әгәр дә син кайтасың икән инде кеше булып, димәк, син идеальный тормыш белән яшәргә тиеш. Яшәмисең икән, тагын кире кайтасың. Ягъни, Тәмуг юк. Тәмуг урынына кире бу дөньяга кайтасың. Ә инде идеаль яшәсәң, бүтән кайтып тормыйсың, нирванага китәсең. Менә аларның төп максаты кайтып, ә китеп кире кайтмаска. Шуңа күрә җәннәткә ошаган әйберләр аларда да бар. Христиан диннәрендә генә түгел шулай бит. Менә бу мәгълүмат, ахирәт турында мәгълүмат Ул инде башка диннәрдә дә бар. Димәк, бу без без генә уйлап чыгарган әйбер түгел бу. Әгәр дә берничә диннәр моның турында сөйли икән, 124 мең пәйгамбәр моның турында хәбәр иткән икән, ә фәннең ул дөньяның юклыгына дәлиле юк икән, моны ничек тик тик томалдан инкар итергә була? Бу мәгънәсезлек шулай бит. Болай гына инкар итергә ярамый, мин күрмим дип кенә. фәндә бик күп әйберне күрмәскә мөмкинсең. Мәсәлән, черная дыра диләр. Черная дыраны күреп булмый аны. Нишләп? Чөнки черная дыра утны кире кайтармый. Без утны кире кайтарган әйберне генә күрәбез. Менә ут төшә бер әйбергә, шуннан соң ут кире кайтка кайта безнең күзебезгә. Шуннан соң гына күрә алабыз без аны. Әгәр дә ут кире кайтмаса, күрмибез. Черная дыра аңа ут ләгә, әмма ул кире кайтмый. Ул шунда кала. Шулай булгач, без черная дыраны күрмибез. Ләкин аны ышанабыз барлыгына. Нишләп ышанабыз? Ут кире кайтмый, димәк, анда черная дыра дибез. Әмма бит ул безнең күзебезгә күренми. Шуңа күрә күзгә күренмәгән әйберне инкар итергә ярамый. Без аны башка билгеләрдән күрә алабыз, шулай бит. Мәсәлән, пожарныйлар шулай бит. Пожарныйлар ничек или пожарныйлар ничек иретәләр? Берәр кая квартирда пожар булса, килгәннән соң башта ишекне тотып карарга кушалар. Ишекне тотып карарга. Ишек кайнар булса, димәк, тегендә ут бар. Ачып карарга димәгән бит. Башта ишекне тотып кара, чөнки ишекне ачсаң шундук ут чыгарга мөмкин сикереп. Шуңа күрә ишекне тотып кара яки ишекне тоткасын тотып карарга кушалар. Ул бит тотып карый да, аһа, анда ут икән ди. Ул бит шикләнми ут барлыгына. Менә нәкъ шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, без дә күренмәгән әйбергә шулай ышанабыз, билгеләр буенча. Аллаһы Тәгаләнең, мәсәлән, барлыгына ничек ышанабыз? Ким дигәндә, үзебезгә карап, мине кемдер яраткан. Шушы дөньяны кемдер яраткан. Шуңа күрә, димәк, Аллаһ Тәгалә бар дибез. Аның үзен күрә алмасак та, безнең акылыбыз шулай безгә безгә таләп итә. Ләкин инде син әйтәсең икән, бу әйбер үзеннән үзе килеп чыккан дип. Бу фәнни термин түгел. Фәндә андый әйбер юк, үзеннән үзе килеп чыккан дигән. Бер фәндә дә әйбернең үзеннән үзе килеп чыккан дигән фикер юк. Шулай дисәң, сиңа җүләр диләр, әкиятче диләр. Элек бит менә әкиятләрдә нәрсә дип сөйлиләр ие? Скатерть самобранка. Шулай бит. Җәеп куясың скатерне, хоп, бөтен әйбер килеп чыга. Бу бит әкият, бу бит фән түгел. Әфәнде андый нәрсә юк үзеннән үзе килеп чыккан, димәк, бер көч икенче көчкә тәэсир итә, физика һәм башкасы. Ләкин Аллаһ Тәгаләгә бүгенге көндә фән ышанмый. Нәрсә ди, үзе әкияткә кереп китә бу әйбер, бу мәсьәләдә. Үзеннән үзе килеп чыккан бу әйберләр ди. Күрмәсә дә инкар итә, үзе әкияткә кереп китә бүгенге көндә фән. Кызганыча каршы. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, без, мөселманнар, иманлы кешеләр, фәнгә якынрак. Хәтта мөселман булмаганнарның кешеләргә караганда да. Фән әхелләренә караганда, без фәнгә якынрак кешеләр. Ахирәткә ышансак, Аллаһ Тәгаләгә ышансак, без алардан фәнгә якынрак. Чөнки безнең акыл да менә шушы без алган мәгълүмат Бөтенесе дә безне якынайта Аллаһ Тәгаләгә. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, иман китерүче дигән вакытта, менә шушы аяттан күренгәнчә, Аллаһы Тәгаләгә иман китерүче дигәндә, ул иң беренче чиратта Алла белән бер рәттән ахирәт тормышына ышанган кеше. Хәдисләрдә дә килә, "Мән кана юмину биллаһи вал яумил ахир". Кем Аллага ышана һәм ахирәт тормышына ышана, ди. Аллага ышануны Ахирәттән аерып карап карарга ярамый. Ягъни Аллага ышанып, ахирәткә ышанмасаң, бездә кеше барыбер кәфер булып санала. Барыбер имансыз булып санала. Шуңа күрә дә ахирәт тормышына ышану ул инде безнең иманыбызның бер шарты. Шуңа күрә дә бу аяттә дә килә, Аллага ышанган һәм ахирәткә ышанганнар ди. Һәм изге гамәл кылганнар. Мөхтәрәм кардәшләр, ахирәткә ышанган кешенең максаты шулай ук нәрсә? Изге гамәл кылу. Ни өчен? Ни өчен Аллаһ Тәгалә менә монда изге гамәл кылучы дип, кылучылар дип әйтә? Чөнки Аллаһга ышанып, ахирәткә ышансаң, ул сине, димәк, ниндидер хәрәкәткә этәрергә тиеш. Нинди хәрәкәткә этәрә? Нинди нәтиҗә бирә? Ахирәт байлыгын җыю. Менә кем бу дөньяда яши, кечкенә чактан безне өйрәтәләр, шулай бит. Копилка ясап куялар безгә башта. Шунда акча җыя башлыйбыз. Тиеннәрне салып, шулай бит. Балаларны өйрәтәләр. Шуннан соң инде кошелеклары барлыкка килә. Шунда җыя башлыйлар кагаз акчаларны. Алар бит бик яхшы белә. Әле бер көнне мин 2 яшь, 2 яшь ярым минем кызга. Ике яшь ярым, каядыр әнисе белән китеп бара, килде дә киенгән килеш, Әти, кибет, акча, ди. Ул да аңлый шулай, кибеткә керсәң, болай гына бирмиләр. Җөмлә төзи белми әле. Әти, кибет, акча, ди. Монда инде аңларга кирәк, шулай акча бирергә кирәк. Кибеткә керәләр алар. Нәрсәдер алалар, димәк. Ә ахирәт тормышында нишләп соң бушка булырга тиеш бөтен әйбер? Ахирәт тормышында бер әйбер дә бушка түгел. Үзегез яхшы беләсез моны, шулай бит. Әмма нишләптер кайбер кешеләр шулай уйлыйлар, бушка дип уйлыйлар. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, юк бушка түгел, изге гамәл кылсаң, менә шушы ахирәтнең байлыгы шул була. Әҗрүһүм гиндә Раббиһим, аларның әҗерләре Аллаһы Тәгаләдә Раббыларында, ягъни изге гамәл кылып, шушы гамәлне Аллаһы Тәгаләнең банкына салалар. Ахирәт тә безнең үзебезнең бар счет, шунда салып баралар. Аллаһы Тәгалә әйтә, минем белән сату алу сәүдә алып барыгыз ди. Җаныгызны миңа сатыгыз ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм изге гамәл кылырга куша, шушы изге гамәлләрнең савабы миндә, ди, һәм мин аларны үстерәм, ди. Аллаһы Тәгаләнең банкында процентта ята безнең изге гамәлләребез. Бу дөньяда безгә процент ярамый, хәрәм. Дөнья малын процент белән үстерә алмыйбыз без. Әмма теге дөньяда Аллаһ Тәгалә каршында аның банкында процент хәләл. Әмма ахирәт байлыгы Шушы гамәл Аллаһы Тәгаләдә. Безнең әҗеребез Аллаһы Тәгаләдә. Аллаһы Тәгалә безгә түләүче, бирүче. Менә шушы кешеләр ди Аллаһы Тәгаләдә каршында инде әҗерләрен алалар. Ахирәт дөньясы мөхтәрәм кардәшләр, ул безнең төп яшәү урыны шулай бит. Сез бик яхшы беләсез. Аллаһ Тәгалә әйтә, Күллү нәфсин зәикатул мәут. Һәрбер кеше дә үлә ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәрбер кеше үлә. Беркем дә әйтә алмый, мин мәңге яшим дип. Ну, мәңге яшәргә тырышалар үзе. Бар андый кешеләр мәңге яшәргә тырышалар. Бар менә бүгенге көндә шундый түрәләр, алар мәңге яшәргә килгәннәр. Менә күргәнегез бар бит, президентларны, ниләрне. Аларның ризыкларын карыйлар. Алар берәр кая килгәндә һаваны килеп карыйлар. Бу һава белән суларга ярый микән дип. Безгә ярый суларга. Аларга ярый микән дип килеп карыйлар, тикшереп. Менә бит монда зарланалар, сасы сасы килә дип хабан шулай бит. каян килгәнен хаман белмиләр әле. Безгә ярый. Алар киләсе булса тикшереп карыйлар. Суларга ярый микән аларга дип. Бу суны эчәргә ярый микән аларга дип тикшереп карыйлар. Ләкин алар да үләләр. Алар да үләләр. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бөтен кеше дә үлә. Байлар да, фәкыйрьләр дә, сәламәт тә, авыру да, Патша да, гади кеше дә, бөтенесе дә үлә. Димәк, Аллаһ Тәгалә каршына барабыз бөтенебез дә. Әле генә әйттек шулай бит, ахирәт турында Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итте, шунда барасыз дип. Ва иләйһи тухшарун һәм кубарылып чыгасыз да аның янына киләсез ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ләкин анда килгәчтен безнең капитал булырга тиеш. Әйткәнебезчә, болай гына бушка түгел берәй бердә. Җәннәт тә, җәһәннәм дә. Димәк, капитал кирәк, җыерга кирәк нәрсәдер. Менә шушы изге гамәл белән без инде тырышабыз үзебезнең үзебезгә җәннәтне эшләргә, җәннәтне алырга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Җәннәттә ди, һәрбер кешенең дә пропискасы бар ди. Һәрбер кешенең дә җәннәттә урыны бар һәм җәһәннәмдә урыны бар ди. Аның турында ишеткәнегез бар шулай бит. Кеше әгәр дә җәннәткә керсә, җәһәннәмдәге иен җимерәләр кешенең. Әгәр кеше җәһәннәмгә керсә, җәннәттәге иен ишетәләр, җимерәләрме? Башка кешегә бирәләр. Карагыз әле сез бу психологияне. Аллаһ Тәгалә ничек мыскыл итә кешене. Аллаһ Тәгалә ничек уйный кешенең психологиясе белән? Чөнки җәһәннәмгә кергәч, син үзеңнең иеңне күрәчәксең анда. Җәннәт әһелләрен күрәсең, бу психология. Җәннәттә азапланган килеш сиңа күрсәтәләр җәннәт кешеләрен. Алар су эчәләр. Алар ашыйлар, эчәләр. Нәрсәгә? Тагын да күбрәк газаплансын өчен кеше. Әгәр бер нәрсәне без монда яшәсәк, Европадагы тормышны күрмәсәк, без нәрсә дибез? Монда иң яхшы тормыш дибез. Ә безгә Европаны күрсәтсәләр, аларның машиналарын, иләрен, зарплаталарын шулай бит. Без шундук үзебезнең түрәләрне сүгә башлыйбыз. Нишләп бездә дә юк бу әйберләр дип. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә күрсәтә, җәһәннәмгә кергәнне Җәһәннәмгә кергән кешеләргә күрсәтә җәннәтне. Азапланыгыз, ди. Күрегез, сез дә шунда эләгә ала идегез, ди. Менә синең иеңне нишләтәләр, ди. Башка кешегә бирәләр. Ә җәннәткә кергән кешенең шулай ук җәһәннәмне күрә. Алар бит үзара сөйләшәләр. Аралашу була. Һәм инде җәһәннәмдәге кеше сусырый җәннәттәге кешедән, анда аралашу бар. Видеосвязь. Ләкин җәннәттәге кешеләр әйтә, безгә ярамый сезгә әйбер бирергә ди. Тыелган ди. Безгә ярамый ди. Һәм дә инде җәннәттәге эләккән кеше үзенең иен җимерелгәнне күргәч тә мохта куана. Бу куаныч аның өчен нишләп? Димәк, мин анда мәңге инде кире кайтмаячакмын, ләкмәячәкмен ди. Психология нинди? Аллаһ Тәгаләнең. Кешенең психологиясен белә Аллаһ Тәгалә бик яхшы. Шуңа күрә дә шундый тиешлесен биреп тора һәм шулай итеп бүләкли дә шулай иттереп Аллаһ Тәгалә азатлый да. Теге дөньяда тән белән дә, җан белән дә рәхәтләнәсең һәм тән белән дә, җан белән дә газапланасың. Чөнки кайбер кеше әйтә, анда җан гына газаплана ди. Юк, анда тен дә, җан да газаплана. Һәм тен дә, җан да рәхәт ләззәт ала. Шуңа күрә дә кыямәт көнендә кеше терелеп чыкканда, терелеп чыга ничек итеп? Җаны да, тәне дә бергә була. Шуңа күрә әле анда бер кем юк. Җәннәттә, җәһәннәмдә кешеләрдән. Чөнки кешеләр кабердә яталар бөтенесе һәм көтеп яталар шушы җирдә астыннан кубарылганны. Рәхәтләнү булачак җанга да, тәнгә дә. Ләкин тән икенче төрле була, беләсез шулай бит инде. Әмма җан шул, җан үзгәрми безнең. Инде мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы безнең җәннәттәге бакчаларыбыз бар икән. Җәннәттәге бакчаны дип пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, анда ди бернәрсә юк ди. Аның агачлары ди, нәрсә җәннәт бакчасының? Субханалла, әлхәмдүлиллә, Аллаһу әкбәр дип әйткән сүзләр ди. Зикерләр. Бу дөньяда син субханалла дип әйттең икән, бер агач утыртыла җәннәттә. Авырмы бу? Бу дөньяда агач утырту өчен нишләргә кирәк? Ну, ел фасылы кирәк дөрес. Агачны табырга кирәк. Урнын табырга кирәк. Утыртырга кирәк. Карарга су сибергә кирәк. Аннан соң нишләргә? Үскәнен көтергә кирәк. Ул качан үсә әле ул? Качан үсә әле ул? Бер матур агач булсын өчен 20 ел вакыт кирәк аңа. Агачына карап. Ә теге ә без җәннәттәге агачны утырта алабыз ничек итеп? Аша утырган җирдән субханалла. Хоп, бер агач калкып чыкты шулай бит. Сезнең караган бармы тегене? Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра. Египетта караган бармы сезнең аны? Ә? Яшермәгез әйе караган булса. Анда агачлар ничек утырталар теге? Ыргытып кына йөри бит, шулай бит. Шылт, шылт, шылт, шылт килеп чыга шулай бит агачлар. Җәннәттә дә Аллаһ Тәгалә безгә бер сүзне бернинди авыр түгел бит инде ул. Безгә шулай бирә. Шуңа күрә дә, әлбәттә, җәннәтне сатып алырга кирәк. Әмма җәннәтне сатып алу өчен бик бездән теге безнең булдыра алмаслык эш түгел ул. Сиңа әйтәләр икән, мәсәлән, хәзер. Ну вот, яңа машина бар. Хәзер менә яңа Кытай машинасы бар, 25 миллион тора. Менә шуны сатып алырга теләсәң, Акча җыярга кирәк шулай бит. Без нәрсә дибез? Менә безнең зарплата белән нәрсә дибез? Невозможно дибез. Шулай без бит аңлыйбыз аны. Ничек җыясың инде ул 25 миллионны? Әле машина гына бит әле ул. Кичкә-кичкә монда ипотеканы түләп кенә бетердек әле квартира өчен, шулай бит. Ә кайбер кеше түләп тә бетермәгән әле. Кичкә-кичкә әнә кредитка машина алдык хәзер. Или бурычка кешеләрдән акча җыеп. Ә монда тагын шуның кадәр җыярга. Җәннәтнең байлыгы зурырак, әмма безнең көчебездән килмәслек түгел. Аллаһ Тәгалә бит менә бер кеше килеп сорый бит, нәрсә ди? Биш вакыт намаз укысам, Рамазанның уразасын тотсам, зәкәтне түләсәм, хаҗны кылсам, хәләлне хәрам, хәләлне хәләл дисәм, хәрәмне хәрам дисәм, мин җәннәткә керәмме ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, керәсең ди. Димәк, җәннәткә керер өчен күбәй бер кирәкме икән? Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтә шулай бит. Әмма җәннәт байлыгы нинди байлык? Җәннәт байлыгы бу дөньяныкы белән чагыштырырлык түгел. Бу дөньяда шулай бит, үзебезнең иле фатирлы булыр өчен күпме безгә тырышырга кирәк? Әмма Аллаһы Тәгалә безгә әйтә, мәсәлән, без э, квартирның ипотекасын түләр өчен безгә көненә кимендә 8 сәгать эшләргә кирәк. Кимендә 5 көн атнасына. Әмма җәннәткә эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Биш вакыт намаз укырга кирәк кенә. Күпме вакыт ала ул? Бер суткада, бер сәгать. Җәннәттәге йортыбызга керер өчен көненә бер сәгать вакыт кирәк. Көненә бер сәгать вакыт. Ә ипотеканы түләр өчен көненә 8 сәгатьне кимендә эшләргә кирәк. Моны кая монда гаделлек? Әмма кеше үлә-үлә шушы дөньяның байлыгын өчен эшли. Була ул, минеке була ди, әз генә калды ди, 10 ел калды ди. Ха 8 ел калды, 5 ел калды ди. Менә, менә түләп бетерәм инде хәзер ди. Түләп бетерә дә үлеп тә китә. Ә җәннәткә эләгер өчен шулай бит, бер сәгать көненә эшләргә кирәк икән. Һәм дә ки, күпме безгә Аллаһы Тәгалә ураза тотарга куша шулай бит. 12 айның бер айын гына ашамыйча торырга куша безгә. Ансада көндезге вакытта. Көн сайын түгел. Безгә унике айның бер генә аен көндезге вакытта гына ашамыйча торырга кирәк. Ә Аллаһы Тәгалә безне шушы унике ай буе ризык белән тукландыра. Һәм җәннәттә Аллаһ Тәгалә безгә мәңге ризык бирә. Булды, җитте сезгә дип әйтми бит. Мәңге тукландыра безне. Бу күп түгел, кыйбат түгел шулай бит. Зәкят түләгәндә дә безгә Аллаһ Тәгалә сорый бездән ике ярым процент. Бүгенге көндә урыслар әйтәләр, без ди монголларга буйсынган чакта ди, алар бездән уннан берен генә алалар ие ди налогның ди. Монголларны кире кайтарыгыз әле ди. Чөнки бүгенге көндә дәүләт алган налог бездән шулай бит инде. Рәсми рәвештә генә 60 проценттан артып китә. Безнең зарплатабызның 60 проценты налогка китә. Ул күрен, ул безгә күренми ул. Аны 13 проценты шунда ук алына, бар НДФЛлар, ниләр бөтенесе. 60 проценты аның бу бит инде монголларга караганда да күбрәк. Шулай бит. Алар уннан берен генә алганнар безне. Ә монда уннан алтысын алып баралар. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә бездән тагын да әзрәк сорый, ике ярым гына, ди. Кырыктан берең генә, ди. Ансы да кайчан? Баеп китсәң генә. 500 мең булса гына, 500 мең юк икән, түләмисең бөтенләй. Син хәерче, сиңа бирергә тиешләр. Бу җәннәт өчен кыйбат, кыйбат түгел шулай бит, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә бездән хәтта хаҗга барырга сораган вакытта да нәрсә ди? Гомерегезгә бер генә тапкыр барып кайтыгыз ди. Гомергә бер генә тапкыр. Бездән хатын ел саен сорый диңгезгә барырга. Шулай бит. Ел саен хатын әйтә диңгезгә, диңгезгә, диңгезгә ди. Без быел бер кая бармадык ди. Бармасаң шулай бит. Бу бит инде, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә бит инде ул хатын түгел, хатын Аллаһы Тәгалә түгел. Аллаһы Тәгаләнең хакы күбрәк. Ләкин Аллаһы Тәгалә әйтә, гомерегезгә бер генә тапкыр барып кайтыгыз мин әйткән җиргә. Калган вакытны хатыныгыз әйткән җиргә йөрегез ди. Калган вакытта ди. Әмма гомерегезгә бер генә тапкыр мин әйткән җиргә барып кайтыгыз инде ди. Кеше ансын да кичектерә. Бармый ансына да. Калдыра. Менә ха байып беткәч ди, квартирларын түләп бетергәч, машиналарын алып бетергәч, хатыннар белән җөреп беткәч, бөтен дөньяны күреп бетергәч, может быть, шулай бит инде. Кайчан да булса, бәлки акча калса, хаҗга барып кайтырмын ди. Ахирәт байлыгы кыйбат түгел бит, мөхтәрәм кардәшләр. Жәлмени? Ну, хәзер 500 мең инде, шулай бит. Җәннәттә мәңгегә керергә 500 мең күпмени? Күп түгел. Акча белән санасаң. Әле анда да акчаң булса, булмаса инде. Хачсыз кертәләр, акчаң булмаса. Анда хачсыз да кертәләр, әгәр дә акчаң булмады икән инде. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу җәннәтнең байлыклары, әлбәттә инде ул Бездән күпне таләп итми. Әмма әгәр дә без гел җәннәт турында уйласак, җәннәтнең байлыгы турында уйласак, анда керергә теләсәк, безнең дөнья байлыгы турында уйлаган кебек, башыбызда гел ахирәт байлыгы турында уйлау булыр иде. Дөнья байлыгы турында без гел уйлыйбыз. Каян акча эшләп була? Так, монда барып кайтырга кирәк, монда чумара, аха, кеше кул күтәреп тора, хәзер утыртам мин аны, шулай бит инде.

Юлда бер әби бара, сумкасын күтәреп, булышып барыйм әле әзрәк. Син дә шунда барасың. Ул да шунда бара. Синең кулың буш. Дөньяңа дөньяңа кереп китеп, башыңны алга иеп, шуны күр генә син, онытылып барма. Бетте, савап. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит, Хатыныңа ризык салсаң да авызына, бер кисәк ризык бирсәң дә, ул да савап ди, сәдака ди. Хатыныңа матур итеп эндәшү дә савап. Һәм хатынның да иргә матур эндәшүе һәм буйсынуы шулай ук савап. Савап аяк астында. Менә шулай иттереп, сиңа уйларга гына кирәк, ахирәтне онытмаска кирәк. Мин ахирәтем өчен, ахирәт байлыгым өчен менә хәзер шушы хәтта артык тырышмыйча әле менә шушында нәрсә эшли алам? Менә мин өйдә утырам хәзер, шулай бит инде. Менә өйдә. Минем әллә нәрсә эшем юк. Ничек ахирәткә нинди байлык эшли алам? Аха, агач утыртыйм әле бакчамда, җәннәт бакчасында. Тәсбих аласың да, Лә иләха илляллах Мөхәммәд рәсулуллаһ, лә иләха илляллах Мөхәммәд рәсулуллаһ, зикер кылып утырасың шулай бит. Сиңа бары тик уйларга кирәк, ахирәттен өчен нәрсә эшли алам дип. Чөнки һәрбер мизгелдә Аллаһ Тәгалә безгә биргән савап эшләрлек мөмкинчелекне. Хәтта садака бирергә теләсәң дә, идән чыгарга кирәкми бүген. Бүгенге көндә шулай.

Аһа. Фәлән апа. Кварплатасын түләде микән? Түләп куйым әле, түләп чыгыйм әле аның өчен. Чыгасы да юк бит әле. Штрих-код кына, шылт-шылт. Аһа, фәлән гаилә. Аларның балалары күп. Аларга бераз ярдәм булсын әле. Шылт-шылт номерлары бар. Ягъни бүген Янәткә керүнең сулы бик җиңел. Бары тик шуның турында уйларга гына кирәк. Ахирәтне онытмаска гына кирәк. Шуңа күрә әйтәм бит, иманлы кешеләр, хәтта Аллага ышанган кешеләр дә ахирәтне онытып җибәрәләр. Дөнья баса. Һәм уен кереп китә шушы дөньяга. Дөнья байлыгына. Дөньяныкын җыйм, дөньяныкын булдырыйм дисең. Монда әзерәк абый купса, ябыштырып куярга кирәк. Монда су, су акса, алыштырырга кирәк. Монысы искерде инде, яңасы кирәк. Ул бит гел уебызда андый әйберләр. Бу ризык тәмлерәк. Яңа кина чыккан, барып кайтыйк әле. Машинаның яңа модели чыккан. Син бит аны гел уйлап йөрисең. Ахирәт турында да шулай уйлап йөрсәң, исеңдә булса, Аллаһы Тәгаләдә икән икн синең бөтен байлыгың шулай бит инде. Шунда сине көтеп торачак дип. Ул мөхтәрәм кардәшләр авыр әйбер түгел, эшләргә изгелекләрне. Шуңа күрә дә мондый кешеләр турында Аллаһ Тәгалә әйтә шулай бит лә хауфун алейхим ва лахум яхзанун. Алар курку белмәсләр һәм борчу белмәсләр ни өчен? Аллаһы Тәгаләдә булган байлык югалмый. Аны югалтам дип курыкмый кеше. Ә кем дөнья байлыгына бәйле булса, ул гел куркуда яши. Нишләр икән? Малай бер булса, тегесе булса, хәтта эшендә дә куркып йөри ул. Кумасалар ярар иде дип. Начальнигы мыскыл итә аны. Гаделсез, теләсәң нәрсә әйтә. Сәбәпсезгә аның дусларын эштән куа. Ә син бер сүз әйтә алмыйсың. Куркасың, эштән китсәм, мин ризыксыз калам, байлыксыз калам дисең. Курку белән яшисең. Хәсрәт белән яшисең. Үлә башлаган вакытта да син күзең байлыгыңга төшә. Моны кемгә калдырам? Бу кемнеке булачак хәзер? Кем кулына калачак? Шуның турында уйлыйсың. Гел курку һәм борчу. Әмма ахирәт турында уйласаң, Аллаһ Тәгалә шулай бит сиңа куркуыңны да ала, борчуыңны да ала. Чөнки Аллаһ Тәгаләдә минем ризыгым, Аллаһ Тәгаләдә минем байлыгым. Мине мин хәтта үлеп китсәм дә, яки мине үтерсәләр дә, мин Аллаһ каршына барам ди. Мин Аллаһ каршына барам бит ди. Анда инде мине көтеп тора, ди. Минем бер шулай дустым шалтыратты. Үлеп китте ул коронавирус вакытында. Ул авыр иде инде болай да. Аның почкалары эшләми иде. Реанимациядән миңа шалтырата. Хәзрәт ди, үлергә куркам бит ди. Коронавирус ләктерде, Ята реанимациядә, мин бит үлергә куркам, ди хәзрәт, ди. Шуннан соң инде мин аңа әйтәм, әйтәм, син бит мөселман кешесе. Ә мөселман кешесе өчен бөтен әйбер әйбәт мин әйтәм. Әгәр син хәзер терелсәң, намаз укыйсың, гыйбадәт кыласың, әҗереңне, савабыңны арттырасың гына мин әйтәм. Әгәр син хәзер үлеп китсәң, син үлеп китәсең авырудан. Ә авырудан сабырлык белән үлеп киткән кешегә нәрсә? Җәннәт. Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, шулай бит. Әгәр дә ди берәр кеше авырып китсә ди, мин аны терелтсәм ди, мин аның канын яңа кан белән алыштырам ди, сияген яңа сияк белән алыштырам ди, шулай бит. Әгәр дә ул үлеп китсә ди, сабыр булып ди, Ул җәннәткә керә, ди. Мәйтәм, сиңа Аллаһ Тәгалә вәгъдә иткән җәннәт. Аллаһның вәгъдәсе бар. Икенчедән, син гомер буе мөселман булдың, намаз укыдың, синең берләрең эшләмәде гомер буе. Син болай да гомер буе гөнаһларыңа кәффәрәт кылырлык сәбәп бар иде, авыру бар иде, кимчелек бар иде. Бер эшләмәгән кешенең, мөхтәрәм кардәшләр, ул болай гына түгел икән ул. Без, ди, туйганчы су да эчә алмыйбыз, ди, ул әйтә. Атнасына ике-өч тапкыр баралар алар гемодиализ ясарга. Шуңа күрә суны күбрәк эчеп җибәрсәләр, тегендә шешенеп бетәләр чиратлары җиткәнче. Без, ди, туйганчы су да эчә алмыйбыз, уйлап карагыз әле. Мин аның турында уйламаган инде, мәйтәм аларның. Йөрисең бит, чиста арынасың шулай бит. Туйганчы без су эчалмыйбыз ди, без ди чамалап кына эчәбез ди. Син гомер буе әйтәм, туйганчы ашый эчә алмаган кеше син. Аллаһ Тәгалә синең бу берәр нәрсә бирмәсә сиңа, аны җәннәттә алыштырачак. Шуңа күрә курыкмам әйтәм. Рәхмәт ди, син мине тынычландырдың, рәхмәт ди, мин хәтер тынычландым инде ди. Ике көннән, өч көннән шалтыраталар, врач Менә сезнең телефонны калдырганнар, ди, монда, ди, хәбәр итергә, ди. Үлеп китте, ди. Инна лилләһи вә инна иләйһи раҗигун. Урын җәннәттә булсын, дога булып барсын, үлеп китте, ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, курку да белмәс, борчу хәсрәт тә белмәс кеше, әгәр дә иманлы кеше булса. Әмма инде ахирәт турында уйламасаң, анда байлыгың булмаса, җыйган байлыгыңа барам димәсәң, Хәсрәтләнәсең. Анда бер әйбер булмаса, бушлык булса синең. Монда бит күңелле, мәсәлән, бар төрмәдә утырган кешеләр. Мәсәлән, бар шундый кешеләр, алар күп итеп урлыйлар да, яшереп куялар. Берничә миллион доллар күмеп куялар берәр җиргә. Төрмәгә утырталар бер 5 елга, мәсәлән. Ул нәрсә ди 5 елдан соң? Әйтми кая күмгәнен, шулай бит инде акчаны. Биш елдан чыга да, урлаган әйберен ала да, рәхәтләнеп яши аннан соң. Без дә бүген төрмәдә. Безнең байлыгыбыз тегендә. Без көтәбез, шушы качан төрмәдән котылырбыз икән дип. Качан төрмәдән чыгарырлар икән безне дип. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям да бит нәрсә ди? Авырган вакытта кызы Фатима аны жәлләп елый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям итә җыламады, кызым ди. Тиздән синең әтиеңә, ди, бернинди хәсрәт тә, бернинди борчу да булмаячак, ди. Тиз-тиздән мин котылам, ди. Кеше үлгәннән соң, кешене носилкага салалар, колашага. Кешенең тәне бөтен әйберне сизә икән. Һәм янында булган кешеләргә яхшы кеше әйтә икән, иманлы кеше булса, әйтә икән. Тизрәк алып барыгыз мине, ди икән. Анда мине Аллаһның рәхмәте көтә, ашыгыгыз, тизрәк алып барыгыз, дип әйтә икән кабергә. Уйлап карагыз, ул әйтми. Балам кала, җылама кызым, улым. Хатыным кала, эй, ике этажлы өем, коттеджым калды инде, дип. Ул әйтә икән, тизрәк алып барыгыз мине, ди. Все, булды, ди. Туйдым, ди. Аллага шөкер, ди. Кытылдым, ди. Ә начар кеше әйтә икән, киресенчә. Ул әйтә, Ашыкмагыз, ди. Кая алып барасыз сез мине? Туктагыз, ди. Анда мине Аллаһның газабы көтә, ди. Шуңа күрә дә ахирәт өчен тырышсак, шулай бит, безгә теге дөньяга китү вакыты да хәсрәтле булмаячак. Без инде Аллаһ Тәгалә хозурына ашыгып барабыз. Бу хәдистән күренгәнчә, кеше үлгәннән соң туганнарын сагынып ятмый икән. Икенче төрле хисләр була, күрәсезме ничек? Бу дөньяда, бу дөньяда без туганнарны сагынабыз. Менә сине җибәрәләр читкә. Анда инде торырга урын бар синең шулай бит, эш бар анда. Хава бар, кояш бар, ни бар шулай бит инде. Синең күңелең эзлә. Нәрсәдер җитми сиңа. Муса Бикиев та рахимахуллах Мисырга күчергә мәҗбүр була бит инде. Теге революция вакытларында шунда вафат була ул. Ул да нәрсә ди? Бөтен хәсрәтем, бөтен борчуым балаларымны сагынам ди. Балаларын күрә алмый. Ә ул бик бала җанлы була. Гаилә җанлы була ул. Алар кала монда. Шуларны күрә алмыйм ди, сагына. Ашарга ризык та теге юк дими, хавасы начар дими шулай бит. Әмма үлгән кеше сагынмый, иманлы тормыш белән яшәгән кеше сагынмый. Аллаһ Тәгалә аңа мондый борчу бирмиячәк. Чөнки борчу бит ул. Шуңа күрә ул әйтә, тизрәк барсам иде ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, ахирәт тормышы турында уйласаң, борчу булмаячак ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Курку булмаячак ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе безгә биргән. Шуңа күрә дә менә шушыны без иң беренче чиратта уйларга тиешбез. Кеше белән кычкырыша башласак та, тукта әле ахирәт турында уйларга кирәк. Әллә мин үлеп китәрмен, гафу үтенә алмыйча. Берәр кешедән бурычка акча алдык икән, тизрәк түлим әле дияргә кирәк, әллә мин үлеп китәрмен түли алмыйча дип. Бүген бар мөселманнар мәңге яшәгән кебек үзләрен тоталар. Бурычка акча алалар да, бирергә ашыкмыйлар. Бармы бүген шундый мөселманнар? Бик күп, мөхтәрәм кардәшләр. Кая монда видеокамера? Әйтим әле, миңа да тиешле кешеләр бар шундый мөселманнар. Ашыкмыйлар бирергә. Уйламыйлар да. Машина алыштыралар, ял итергә җриләр. Әйтәм инде, мәйтәм, ну, елына 500 сум гына биреп бар. Елына. Кими бит ул, мәйтәм. Ха, шулай да ярыйма, дим, мәйтәм, ярый. Шулай да ярый, мин риза. Ха, яра, яра, диде, югала. Ну, елына 500 сум күп түгел бит. Айына 100 тәңкә генә биреп, айына 100 тәңкә бурычны биреп барырга була, ничек уйлыйсыз сез менә? Миңа калса, буладыр дип уйлыйм инде, 100 тәңкә шулай биреп барырга айына. Көненә түгел, айына дим бит әле мин аны. Алай биреп барсаң да, бер елга 1200 гә кими. Синең бурычың. Мең ике йөзгә кими дигән сүз бит ул. Син, мәсәлән, тиеш икән илле мең. Ул бит кими дигән сүз. 48800 генә кала дигән сүз. Ярар, хәзрәт сабыр итә инде. 50 елдан түләрсең әле шулай бит. Ну, кими бит ул, түләнә бит ул. Ә монда киметү ягына тырышу да юк. Ни өчен? Чөнки ахирәткә ышанмый кеше. Ахирәт турында уйламый. Менә бәлә шунда. Ваемсызлык. Чөнки ахирәткә ышанса, ул ашыгыр иде аны, шулай бит. Ашамас иде ул, эчмәс иде ул. Ахирәттә бирәм бит мин моны дип әйтер иде ул. Әмма алай дип уйламый. Рәхәтләнеп яши, мәңге килгән кебек дөньяга шулай бит. Ахирәткә ышанган очракта, ахирәтне уйлаганда, Күп нәрсә тәртипкә баса. Күп нәрсә тәртипкә баса, намазына вакытында укыла башлый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуңа күрә әйтә бит, намазны укыганда нәрсә ди? Соңгы намазыгыз кебек укыгыз ди. Соңгы намазык кебек укыган очракта, димәк, иртәгә үләм, бүген үләм дисәң, икенче төрле хис бит. Ахирәткә күчәм дисәң, күбрәк эшләргә кирәк дисең син, уйлыйсың. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесенең ахирәт мәсьәләсендә иртәге көне юк. Дөнья мәсьәләсендә без эшлибез мәңгегә килгән кебек. Әмма ахирәт мәсьәләсенә килгәндә, без безнең иртәгә дигән көнебез юк. Шуңа күрә дә тәүбә итәсе булса бүген, гафу үтенәсе булса бүген, изге эш эшлисе булса бүген. Иртәгә көнебез юк безнең. Бүген җан бирәбез икән, йоклаган җирдән китәбез, әйләнеп кайтмыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә турында әйтә Коръәни Кәримдә. Без ди, йоклаганда кешеләрнең җаннарын алабыз ди, кемнекедер кайта, кемнекедер кайтмый ди. Менә шулай китәсең дә барасың гына аннан соң. Безнең җаныбыз чыга көн саен. Ә без хаман әле ваемсыз. Безнең җаныбыз чыгып йөри икән йоклаган вакытта. Ул йокы, ул җан чыгу икән ул. Башка җаннар белән очраша. Хәтта Аллаһ Тәгаләдән ниндидер гыйлем дә алырга мөмкин, мәгълүмат та килергә мөмкин. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит, төш күрү, мәсәлән, ул пәйгамбәрлекнең 46-дан бер өлеше ди. Димәк, андый хәбәр дә килергә мөмкин икән хәтта. Төшләр аркылы. Ә без хаман да әле уйлыйбыз. Иртәгә көнебез бар дип. Ә бүген синең яның чыккан инде. Кайтамы юкмы белмисең. Мин үземнең дә шундый хәл булды. Бер сөйләгәнем дә булды. Йоклаган вакытта, хә туктый мин ала бирсә. Йоклаган вакытта җан чыкты минем. Мин сизеп торам, каядыр бик еракка киттем. Төш күрәм үзем. Ләкин гади генә төш түгел, бик тирәнгә киттем мин. Мәсәлән, кай вакытта бит э, уянасың, уяначак, уяначагыңны сизәсең. Ә монда бик каты аерылды. Бик тирәнгә китте. Бик каты караңгылыкка төшеп киттем. Куркып калдым, мәйтәм. Сөп, юл юк. Кире юл юк. Эзлим, эзлим, кире юл юк. Шуннан соң каяндыр бер кәкре кул килеп чыкты шундый. Карт, карт кешенең кәкре кулы бармак шулай былай иттереп күрсәтә миңа бер, бер турга. Анда бер тишек ябылып бара. Мин аңладым, тизрәк шунда сикерергә кирәк икән. Шунда сикердем дә, уянып киттем. Әйтәм, Аллага шөкер, өлгердем, дидем инде үземчә. Аллага шөкер, өлгердем. Шунда я булгаса, кире кайтып булмыйдыр и шулай бит. Китеп тә барырга мөмкинсең. Шуңа күрә шуны кичергәннән соң әйтәм, бу уен эш түгел икән дип бик уйлап куйдым әле мин аны. Әйтәм, ахирәт монда гына икән ул. Әллә кая түгел икән ул, еракта түгел икән ул, 60 та 70 тә түгел икән ул дип Шулай иттереп уйлап куйды. Моның өчен авырырга да кирәкми икән. Каяндыр җыгылып төшәргә дә кирәкми икән моның өчен. Башыңа да сугу кирәк түгел икән. Йоклаган җиреңнән менә шулай кайтмаска гына мөмкинсең икән. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу ахирәтне безгә гел э, уйлап йөрергә кирәк. Без мөселманнар иманлы кешеләр шуның белән аерылабыз мөселман булмаган кешедән. Башка җирдә аерылмалы безнең әйберебез юк. Әмма без тырышабыз ахирәт өчен. Берәр изге эш эшләсәк тә, ниятебез изгедә булып, ахирәт өчен савапка булсын дибез. Шулай йөргән вакытта, иншааллаһ, инде ахирәт ахирәт өчен дә бераз ризык туплый алырбыз. Әле җаныбыз тәнебездә булганда моны эшләргә мөмкин. Бит кешенең дәрәҗәсе төрле булмый тегендә. Аллаһ Тәгалә әйтә бит шулай. Вәмән ягмал мискалә зәрратин хайрай яра. Кеше әз генә изгелек кылса да күрәчәк ул аны ди. Ике кеше бер үк кадәр яшәсәләр, бер үк тормыш белән яшәсәләр, ләкин берсенең мәсәлән субханалла дигән сүзе күбрәк була ди. Бер сүзгә генә субханалла дип күбрәк әйткән. Бер, бер менә бер субханаллага гына күбрәк әйткән икән, теге дөньяда димәк аның Әҗредә күбрәк, анда уравниловка юк. Бу дөньяда уравниловка бар. Мәсәлән, син заводта эшлисең, бер кеше 8 сәгать эшләде, берсе 9 сәгать эшләде. Әзрәк кенә тоткарланды, эшен эшләп бетерәм, тегеләй була, дип җыштырып кала анда. Әйтәләр, ну, яра, шунда общий инде ул, диләр. Аңа да шул ук зарплата, сиңа да шул ук зарплата. Теге дөньяда шуның кадәр гадел, Вак эз генә бер әйбер эшләсәң дә, ул да саналачак. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шуны гел уйлап йөрергә кирәк. Ахирәт байлыгында вак әйберләр юк. Бүген син барасың, иелеп җирдән чүпне алып куйдың икән, бәлки шушы сәбәп булырга мөмкин синең кыямәт көнендә җәннәткә керергә. Ләкин син онытма гына, уйлап кына бар син аны. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит шуңа күрә, иманның иң зәгыйфь өлеше нәрсә ди? Юлдан кешегә кымбатчыллаган әйберне алып кую ди. Син уйла гына аны. Үтеп китмә. Битараф булып. Менә шул гына таләп ителә. Исеңдә генә тот ахиратны. Һәм исеңдә тотсаң, изгелекләрне эшләргә була ди. Менә шуларны мөхтәрәм кардәшләр Аллаһ Тәгалә сибзатрга насыйп әйләсен. Алла рәхмәтләре булсын мөхтәрәм кардәшләр. Булды. Шунда инде туктатырмын. Иншалла. Э, бер сәгать тыңладык, ардык инде шулай бит. Тыңлый-тыңлый. Э, әзрәк йоклыйсылар да килә башлагандыр инде. Мич җылыта.